Os oes gennych cyfrifoldeb gofalu, does dim amheuaeth eich bod wedi gwynebu rai sefyllfoedd anodd. Yn fy rôl fel hyfforddwr ymddygiad, gallaf gynnig rai syniadau ar sut i ymdopi bu a straen. Gall hyn arwain at straen a all ddod i'r amlwg mewn gwahanol ffyrdd, o boen gofforol i densiwn, i lefain a theimlo'n ansicr, o daimlo'n ynysig neu'n ddig i gwilydd. Bydd cymryd y gam gyntaf i gydnabod y teimladau hyn a'r straen maen nhw'n achosi yn helpu. I wneud hyn, meddyliwch, dwi ddim yn mynd i guddio, Dwi ddim ar fy mhen fy hun o ran sut rwy'n teimlo. Bydd y teimlad hwn yn pasio. Gallaf deimlo dan straen ac mae hynny'n iawn. A gofynnwch i chi'ch hun, pa mor riel yw fy ofnau? Rhai syniadau am dopi eraill yw trowch at bobl y gallwch ymddiried ynddynt am gefnogaeth. Yn raddol, efallai y gallwch adeiladu rhwydwaith o gymorth. Gwnewch gynllun ar gyfer bob wythnos. Defnyddiwch hi fel rhestr i wneud fel eich bod chi'n gwybod beth sy'n eich wynebu bob wythnos a pha dysgiau sy'n rhaid i chi gyflawni. Gwnewch yn siwr eich bod chi'n ychwanegu tasgau bach cyraeddadwy ac yn cynllunio amser i chi'ch hun. Gall hynny fod mor fach â thaith gerdded yn yr ardd neu ychydig fynediadau gyda llyfr. Cydnabyddwch eich cyflawniad, waeth pa mor fach ydyw. Dywedwch yn uchel beth yw'ch problem. Atebwch bob syniad beirniadol sy'n dod i'ch meddwl gydag un positif. Ceisiwch ei ysgrifennu i lawr os yw hynny'n helpu. Weithiau, mae'n anodd cael amser am seibiant pan chi'n gofalu o gwmpas y cloc, ond ceisiwch roi rhywfaint o amser i chi'ch hun. Hyd yn oed os mae dim ond 10 munud yw hyn ar ddechrau neu ar diwedd dydd, canolbwyntiwch ar y foment wrth law. Gall ymarferion ystyriol eich rhyddhau o bryderon y presennol. Byddwch yn realistig ynglŷn â'r hyn y gallwch chi ac na allwch chi wneud. Cadwch mor ffit ag y gallwch chi. Gwrandewch ar gerddoriaeth wrth ymarfer i wneud y profiad yn bleserus ac er mwyn creu rhywfaint o egni cadarnhaol. Gall hyn All helpu i leddfu straen. Dyma rai enghreifftiau. Rwy'n dawel fy meddwl Rwy wedi ymlacio. Rwy'n rheoli'r sefyllfa. Rwy'n hapus. Rwy'n wedi fy mendithio. Rwy'n ddiolchgar. Fe allwch chi ysgrifennu un eich hun ar gyfer bob diwrnod. Un o'r ffyrdd symlaf ond mwyaf effaithol i leihau straen yw gadolbwyntio ar eich anadlu. Gall hyn eich tawelu ar unwaith ac mae'n rhywbeth y gallwch chi wneud unrhyw le, ar unrhyw adeg re chi'n teimlo'n dan straen. I sicrhau eich bod chi'n anadlu'n iawn, rhowch eich llaw ar eich stumog. Nawr cymerwch anadl ddwfn mewn trwch troen. Wrth i chi anadlu mewn, teimlwch eich stumog yn codi o dan eich llaw. Anadlwch allan trwy'ch ceg a theimlwch eich stumog yn gostwng dan eich llaw. Gwnewch hyn dair gwaith. Yn olaf, peidiwch â bod yn rhy galed arnoch hun. Fel gofalwr, rŷch chi'n dan lawer o bwysau a straen. Gallai bob techneg fach rŷch chi'n rhoi cynnig arni dros amser wneud gwahaniaeth mawr.